شەپۆلێکی خۆربارین ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتوێتەوە و لە بەرەبانی ئەمڕۆ شەپۆلێکی ڕەشەباکی بێز هەڵی کردووە کە تا چەند چەند خولەکیش بەر لە ئێستا ڕەشەباکە لە هەولێر زۆر زۆر بەهێز بوو تەنانەت چەند دارێکی لەرێو شۆستەکانی ناو شاری هەولێر شکاندبوو بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر ێسا من لە بەڕێبەراتی کەشناسی و بوومەلە زەزانی هەرێمی کوردستانم فازل ئیبراهیم بەڕێبەری کەشناسی و بوومەلەزانی هەرێمی کوردستان لەگەرا بۆرگنی زانیاری زیاتر دەسمەلای کاک فازل کاک فازل سلااو لێبێ هەڵداوە. بەڵێ هەرێمی کوردستان لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە ژێر کاریگەری نیمچە نزمە پاڵەپەستۆی نیمچە دروگەی عەرەبی بوو کە لەگەڵ خۆیدا بۆتە هۆی ئەوەی ناسەقامگیریەک لە ڕەوشی کەشوهەوا دروست بێتن و بۆ هۆی ئەوەی کەوا خێرایی با تا ڕادێکی بەرچاو ڕوو لە زیاد بن و بە تایبەتی بەرەبەیانی ئیمڕۆ کە ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کەوا لەگەڵ خۆیدا خۆڵبارینێکی سووک ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە تەنانەت ئەم خۆڵبارینە لە هەندێک شوێن بە تایبەتی سنوورەکانی باشووری هەرێمی کوردستان زیاتر بێت و کە مەودای بینینی لە هەندێک شوێن کەمتر کردبووە لە یەک کیلۆمەتر، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێستا مەودای بینین لە سەرووی پێنج کیلۆمەترە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان. تا کەی بەردەوام دەبێتن ئەم شەپۆلی خۆڵ و ڕەشەبایە؟ خۆڵبارینێکی سووک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەمێنێتن بەهۆی ئەوەی کەوا لە کاتی ئێستادا دوو نزمە پاڵەپەستۆکە یەکێکیان لە دەریای سوور ئەوەی تریان لە دەریای ناوەڕاست کار دەکەنە سەر ناوچەکانی هەرێم، بێگومان لەگەڵ هاتنی ئەم دوو نزمە پاڵەپەستۆیەش، ڕادەی شێتیان دا تاڕادەیەکی باش بەرزە، دەبێتە هۆی ئەوەی کەوا شەپۆڵێکی بارانبارین ڕوو لە ناوچەکانی هەرێم بکاتن، بۆیە پێشبینی دەکەن کەوا خێرایی با و ئەم خۆڵبارینەی هەیە تا ئیمڕۆ بەردەوامی هەبێ بۆ بەیانی و لە دوای نیوەڕۆی ئیمڕۆشەوە بارانبارین بە شێوەیەکی سڕپسڕ لە ناوچەکان دەست پێ بکاتن. بارانبارینەکە گشتی دەبی لە هەموو هەرێمی کوردستان؟ بەڵێ، سەرەتای شەپۆڵی بارانبارینەکە وەکو پێشبینی کرابوو بەرەبەیانی ئیمڕۆ لە سنووری پارێزگای دهۆک بوو، لە کاتی ئێستاشدا کاریگەرییەکانی بەرەو سنووری پارێزگای هەولێر و لە زیادبوونە پێشبینیش دەکەین کەوا لە دوانیوەڕۆی ئیمڕۆ لە شاری هەولێریش بارانی پچڕ پچڕ دەست پێ بکات و دواتر بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی سەبارەت بە بەیانی ڕۆژی سێشەممە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بارانی باش دەیانگرێتەوە تەنانەت لە هەندێک سنووری ئیدارەی گەرمیان پێشبینی دەکەین کەوا شەپۆڵی بارانبارینەکە زیاتر بێتن کەمترین مەودای بینی ڕێژەی بینین لە چ شوێنێکی هەرێمی کوردستان بووە؟ بێگومان بەتایبەت دوێنێکەوە مەودای بینین لە هەندێک شوێن کەم بۆیە بەتایبەت لە سنووری چەمچەماڵ و سنووری پارێزگای کەرکک کەوا لە هەندێک شوێن کەمتر بۆی لە کیلۆمەتر بەڵام لە شوێنەکانی تر بە شێوەیەکی گشتی نەبووە هۆی دروستبوونی ئاستەنگ. وەکو بەڕێوبەراتی کەشناس و بومەلەرزانی هەرێمی کوردستان پێشبینی دەکەن لە سێ ڕۆژی داهاتوو یان لە ڕۆژانی داهاتوو بە گشتی کەش و هەوا چ گۆڕانکاریی بەسەردا بێ لە هەرێمی کوردستان؟ بەڵێ، هەر لەم ڕووە کاریگەریی ئەم گۆڕانکارییە بە شێوەیەکی بەرچاو دەردەکەوێ کەوا بارانبارین ئیمڕۆ بە شێوەی پسڕ پسڕ دەبێتن لە ناوچەکانی هەرێم، دواتر بۆ بەیانیش کاریگەرییەکە زیاتر دەبێ، واتە بۆ ڕۆژی سێشەممە شەپۆڵەکانی بارانبارین زیاتر دەبێ لەسەر ناوچەکان، دەمێنێتەوە ئەم کاریگەرییە تا بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممەش بە شێوەی بارانی پسڕ پسڕ لە دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە پێشبینی دەکەین کەوا ڕەوشەکە بەرەو ئاسایی بێت، واتە ئەگەرەکانی بارانبارین لەسەر ناوچەکان نامێنێ. کاک فازڵ باس لەوە دەکرێ کە لە پاریزگای دهۆک ڕەشەباکە زۆر زۆر زیاتر بووە لە پاریزگاکانی تر، چۆن چۆنی ئەم هێزی ڕەشەباکە؟ ئایا

کیلۆمەتر لەیەک کاتژمێردا کەوا ئەمەش خێراییەکی بەرچاوە وای کردکەوە هەندێک بێتە هۆی دروستبوونی هەندێک گرفت بۆ هاتوچۆ و تەلەکانی کارەبا و هەروەها شکاندنی چەنددارێک لەسەر شقامەکاندا بەڵام بە شێوەیەکی گشتێ سەخێراییەکە ڕوو لە لاوازبوونە بەهۆی ئەوەی کەوا نزیکبوونەوەی شەپۆلی بارانبارینەکە لەسەر ناوچەکان سەقامگیریەک دەدات ڕۆژی کەشوەوە دەسەکان خۆش پێ زۆر سپاس